Her bir gatnaşyklar tamamlananda, iki tarapyň ylalaşyp aýryşmagy möhüm bolup durýar. Esasanam bu zatlar täze gatnaşyk gurmazdan ozal göz öňünde tutulsa örän jaýdar bolardy. Bu gezekki sanymyzda biz size Mähri bilen Aman atly iki ýaş juwanyň başdan geçiren ajyly-süýjüli söýgi hekaýasyny gürrüň bermekçi. Aman Mährä duşan wagty olar uniwersitet klubynda bir baýramçylyk üçin ýygnanyşylan toparlaryň arasyndadylar. Amal Mährini klubda gören wagtynda ony halap, oňa garşy içinde üýtgeşik duýgular peýda boldy. Ol oňa söz aýtýar we birnäçe wagtdan soňra olar söýgüli bolýarlar. Hemme zadyň gowy gidip duran wagtynda arda dörän maddy kynçylyklar sebäpli Mähri Amandan aýrylyşýar. Mähri aýrylyşandan köp wagt geçip-geçmänkä, özüne täze baý söýgüli tapynýar. Ol Serdardy. Serdar bilenem Mähriniň tanyşan ilkinji ýerleri dermanhana bolupdy. Olaryň ikisi-de şol ýerik, şol bir wagtda, şol bir dermany almana barandyklary sebäpli biri-birlerine biraz-da bolsa gözleri eglenipdi. Ýöne ondan soňra olar ýene-de birnäçe ýerlerde gabatlaşýarlar. We ahyrynda serdar öz duýgularyny içinde saklap bilmän, ol gyzy gowy görendigini aýtýar. Mähri eýýäm iň ýakyn joralarynyň biri, serdaryň dul degşir goňşusy bolandygy sebäpli ol ýigit barada ähli maglumatlary öwrenýär. Onuň özüniň hususy bizinsiniň bardygyny, ýeterlik, hatda artykmaç derejede-de özüni dolandyryp gelýändigini eşidipdi. Mähride bu mümkinçiligi asla elinden sypdyrasy gelmändi. Serdar oňa söz aýdanda ol derrew onuň sözüni alypdy we Serdar-da bu çaka çenli näçe sany gatnaşykda bolan bolsa-da, hemmesiniň özüniň pul üçin bile bolandyklaryny bilýärdi. Ýöne bu gezek ol Mähriniň hiç zatdan habary ýokdur diýip, ýagny onuň Diňe özüniň serdar bolandygy üçin gowy görüp söýendigine ynanýardy. Ýöne aslynda wakalar edil görnüşi ýaly däldi. Serdar Mähriniň öz maddy ýagdaýy barada hiç zat bilmeýändigini pikir etse-de, Mähri ähli zatdan habarlydy. Ýöne Mähriniň Serdaryň sözüni kabul etmeginiň ýeke sebäbi, onuň puly bolmasa-da, Iň esasy sebäbi şody. Garaz ýagdaýlar şeýleräk dowam etýärdi. Olar bilelikde wagtlaryny gowy geçirýärdiler. Ýöne soňabaka Serdar işlerinden ýaňa kän Mährä wagt tapyp bilmeýärdi. Bu-da Mähriniň biraz-da bolsa ýüregini gysmagyna getirdi. Ol arasynda Aman bilen geçiren wagtlaryny ýatlaýardy. Onuň nähili derejede özüni söýýändigini duýduryp bilendigini, Maddy ýagdaýynyň ýetersizligine garamazdan, ony bagtly etmegiň başga ýollaryny tapandygyny ýatlaýardy. Arasynda ol yzyna dolanmak islese-de, ýöne şonda-da ol gelejegini garantiýa almak maksady bilen Serdar bilen bile bolsa, hemme zat gowy bolar diýip pikir etýärdi. Aradan birnäçe wagt geçenden soňra Serdar Mährä özüni durmuşa çykmagyny soraýar. We elbetde Mähri bu teklibi kabul etýär. Indi olar toýuň aladasyndadylar, her ýerlerden myhmanlar çagyrylyp, toýuň şowhuny uludan tutulýardy. Her ýyl toý bezegleri gürleşilip, toýuň ýakynlamagynda hemme zat gurnalyp başlanypdy. We şeýdibem garaşylan toý güni ýetip geldi. Myhmanlar indi sabyrsyzlyk bilen ýaş ýatynjalaryň gelerine garaşýardylar. Mähri ak toý köýneginiň içinde örän ajaýyp görünýärdi. Ol Serdar bilen toý dabarasynyň geçiriljek merkezine geldi. Toý dabarasynyň dowam edip duran pursatlarynda birden märekäniň içinden Aman çykyp, ädimme-ädim Mährä tarap ýöreýärdi. Mähri ony görüp doňup galypdy. Serdar-da nämäň nämedigini kän aňşyrmady. Aman Mähriniň ýanyna gelip, ondan, Sen bagtlymyň? Bu ýigidi söýýärmiň? diýip soraýar. Mähri-de ondan biraz tisginen ýaly bolup, oňa Hawa diýip jogap berýär. Onam Aman serdar biraz gyra çekip, oňa birnäçe wagt ondan ozal Mähri bilen söýgüli bolandyklaryny, we intägem ony örän söýýändigini aýtýar. Eger-de Mährini bagtly edip bilmejek bolsa, ondan aýryşmagyny, bolmasa-da bagtly etjegine gözi ýetýän bolsa, oňa söz bermegini soraýar. Serdar Amanyň aýdanlaryny dogry kabul edip, onuň bilen el gysyşyp, Arkaýyn bol, men Mährini bagtly ederin diýýär. Şeýdip, Amantoý märekäniň içinden ýüzi salyk görnüşde, ýagny öz söýýän gyzynyň elden gidilendigine düşünip, gynançly ýagdaýda ol ýerden çykyp gaýdypdy. Mähri bu bolan ýagdaýy sebäpli henizem özüni dürsäp bilmän, gyra çekilip, özüniň nähili derejede Amanyň ýüregine ýara salandygyny, onuň özüni nähili söýendigini ýene bir gezek göz ýetiripdi. We bu zatlara onuň ýüregi awap, aglamak aglapdy. Şeýdibem bu gezekki wakamyz tamamlandy. Gadyrdan ildeşler, eger wideomyz bir azajygam bolsa siziň göwnüňizden turan bolsa, onda biziň kanalymyza agza bolmagyňyzy sizden ullakan haýyş edýäris. Statistikada görnüşi ýaly, biziň kanalymyzy görýänleriň köpüsi, ýagny ýüzde segsen göterimi agza bolman görýänler eken. Şonuň üçin sizden ýene bir gezek haýyş. Indiki täze ýyla on müň agza bilen girmekligi niýet etýäris. Bu zatlaryň başy barmagna bolsa diňe siz kömek edip bilersiňiz. Dostlar, wideony öz tanyşlaryňyz bilen paýlaşyp, teswir ýazyp, laýk bassaňyz, bu sizden bize gelen ilkinji Täze ýyl sowgady bolup biler. Hemem dostlar, eger on müň agza ýetemiz soň, Täze ýylda täze konkurslara bizden garaşyp bilersiňiz. Häzirlikçe hoş sag boluň!